Men şu gün Aşgabat şäherinde kiçiräjik konkurs etjek. Ýüz dollar, ine, hakyky ýüz dollar. Birinji görkezeýin. Ine, hiç hili falşiwi däl. Şu ýüz dollary Aşgabat şäherinde gizleýän. Ine, görkezeýin gizleýän ýerimi. Operator geler. Indi bu puly nireden tapyp bolýar, nireden gözläp bolýar? Geliň bari köçäni görkezeýin. Hiç hili doňmaň, ünsüräk serediň. Bak köçäň adyna bile bok. Aýde ine şu köçä seret görkez. Ine domma alleýajyk bar. Ine bu tarapam görkez. Ine elektr stansiýa gök zat bar. Ine bärde kiçik şeýt bar. Şeýtmi nämemi bir zat. Karoçi şu köçe ondan soň geliň bari. Ine şu taýda kolodesmi näme bir kiçek zat çagaş bar serediňmi. Ýaňy bir zat indi daşyň aşagynda. Hawa. Indi sponsory gynansak-da görkezip bilemok. Kim şular ýaly sponsorlyk edesi gelýän bolsadam arkaýyn habarlaşyň. Tapana alana nesip etsin. Baryň udaçi. E oglan öli daşaram yssaý suw içmeli bir zat edip. E aýtma. Uff.
E bar Rahman suw alyp gaýtsana jigim. Näme ýöne Rahman? Gitjekkä? Bar kiçimiz sen arow. Näme kiçimi?
Men iki müňji ýyl wapşe sen näçinji ýyl? Togsan sekiz men.
Ha, öyle.
Wapşete sen näçinji ýyl? Togsan dokuz. Ha. Böyle. Sen näçinji ýyl? Iki müň ýedi o.
Näme? Yo hiç zat. Näme suw içecek? Sinalka, jam pişse. Wale. Ene. Ha. Men bir yarım içesim eli.

Göni bäş gün. Hemä çalt hemem tagamly. Nuş we goňşy men üç gün bäri anat. Ol ýa goňşy iý bersen o bizde kän aýdyň. Goý. Aýol kakasy, kim gaýda gijäň ýaly? Ýa aşaky sallah goňşulaý. Näme diýýäň? Pamýatka towy kereg we.
Arada men gidewli diýip, biziň marazynymyzda şuny ýaljak bir et doýup gitdi.
Ýadyndan çykaraýarmyka diýen bolar ýaly. Ýaly günde gelýär.
Sen başladakmy? Ýok, sen başla. Aý.
Salam Aýşat. Bu wideony bärde goýýas. Belki şu wagt görersiň. Inşallah ýyllar geçer, aýlar geçer, arhiw bolup galar. Ýadyma düşýär-de, ilkinji gezek seni göremde ejem

Ýöne ýürekden gowy görýäs, söýýäs. Allajan şu seň arzuwlaryňy hasyl etmek üçin Allajan güýç-kuwwat berse, nesip bolsa, başardygymyzdan owla Alla, bizem hökman arzuwlaryňy hasyl ederis. Şonuň üçin gelejekde iň esasy adam bolmagyňy arzuw edýän. Janyň sag bolsun. Bagtly bol. Iň esasam näme gelejekde-de seni goldajak, seň ýanyňda mähriban boljak Ýürekdaş dostuň, doganlaň ýanyňda bolmagyny arzuw edýän. Hemme.
Doganlaň. Doganlaň. Neşetden uzak yaşa. Bilen sana gözümüz düşüp şu dünyada iň bir şu çaka çene şu yaşımız için iň bir gymmatly zada gözümüz düşdi gymmatly zada gözümüz yetti. Sen bizim iň gymmatly zadymyz. Hazynamyz.
Hazynamyz, bagtymyz, biziň geljege bolan bir ýagtylygymyz. Allajan sen ömrüňi owadan etsin. Sen ýörejek ýoluň ýagty etsin. Mydama ýanyňda seni gollajak doganlaryň bolsun, garyndaşlaryň bolsun. Ýanyňda seň arzuwlaň hasyl edýän kakaň bolsun. Ejeňem bolsun.
Ejem bolsun Allajan. Mydama nesip bolsa gelejekde mundan beýlägem jigileň bolsun. Ämin. Ýene dogançyklaň bolsun. Elimizi berk tutup gowy geljege, bagtly geljege, seň bagtly günleň görmäge ýöräs Allajan. Äýt-ä irrak boluň ýyl geçdigiçe. Toýlar sowýas welin, hatda bir gezek dagy Aýşe atly atly gyzyň toýunam sowýas-da. Onsoň, eý, eý o-da o wagtlar entäk ýeteris ýöne. Nirde gezseňem janyň sag bolsun, Allajan seni öz pynanda aman saklasyn. Biz seni söýýäs, gowy görýäs. Happy birthday, doglan gutly bolsun. Görjändiňe gowulyk bolsun.
Dost, bagtly bol dost. Nole? Görjün gowy.
Hormatly men. Men sizi dertli etdiň ha. Men şeýle bir begenýän dost. Senem bagtly bolmaga mynasyp bol. Hadi gutlaýan. Myratjan sen bagtly bolmaga mynasypsyň inim. Sebäbi ynha owadan bahar toý mekanynda ullan toýuňy toýlaýaň. Sen gaty gowy oglan.

He, men täze baýlaryň krugyny tapamdan soňam ýör gideýinle zatem. Men diňe şolar bilen oturýan. Düşündiňizmi? Deňňizi gaçaň. Gaçaň öz deňňizi gaçaň. Bar ýöreseň aňa. Myrat jan toýuňam gutly bolsun iki gözüň dört bolupdyr sen öňem pullydyň häzirem pully sen şu gelniňe baryp hor etmän saklajagyňy bilýäňmi haçan pul diýip barsaň özi berýä şu berýä şu. Pullymy?

Sen gaty mynasyp alýan gelniňe. Men size bir zat aýdasym gelýär, şul oglan Adnaýup diňe şu gelini söýdi ömründe başga hiç kim bilen söýüşmedi hiç hili ýagdaýda. Men gaty begenýän şu wagt şoňa Adnaýupdyr wepalydyr. Myrat biz işde şä. O nähili bolmaýa hiç hili bahym toýuňa seniň. Bolany näme?
Bolany näme men şonda-da seni söýýän düşünýäňmi? Men maňra prosta çagalykdan endigim şu. Mende nijde aýyp bolanok. Men men Adnaýupda.
Salam. Salam. Dogan näçe boluşy? Gaty gowy wybor. Iki müň bäş ýüz.
Iki müň bäş ýüz?
Hawa. Donjan. Men ýamda bar 2000 manat bar. Şu 2000 manada bolarmy şu skidkaly zatly? Hmm, bolýa, bolýa.
Bolýa ha? Bolýa. Don ony seret birmem. Seret men şunam alsam. Aha. 1900 manat bersem bolýarmy? Bolýa.
Bolýarmy?
Bolýa. Men şu jorabam alsam, Aha. 1000 manat bersem bolýarmy?
Ö- Ehm.
Bolýa, alay. Bolýar, ha? Bravo.
Sen şularyň hemmesini pakete salyp berseň. Onu Meni mugdal kitden bolýarmy? mugtmy?
Awa. Mugdalçak bolýa. Awa.

Ýa şu maňa bir amatdyr ýag beräýdä. Ýa biziň hemme ýaglarymyzam amatly. Ýa meň janawerime näme guýsaňam bolýar ýöne bir amatdylysyndan beräýdä. A men saňa amatlydanam beter arzan ýag berip bilýän mesele ýok ýöne sen ertir maňa sögünersiň şoň üçin bana men saňa Men şu kastrol ýagy guýýan hiç haçanam ýalňyşaňok bahasyna görä degýän zatda o edil amatly däl seň diýşiň ýaly ýöne hili gowy. Amjan bagyşla bolyn ýöne agzyň edip gürreýäň bolyn suwsaýaňmy. Eý ýaman suwsaýaneý. Zamenamyza suw bar şu taýda holodilnik we haýsy suwdan gerek diýseň. Wah ýag salşdyrmana pulum ýok a suw nädip alaýyn men. Ýok bratok bizde maý aýynyň ýigrimi dokuzyna çenli aksiýa bar ýag alýaň çalşmasy mugt şoňç suwa arkaýynam puluň ýetýär. Hä mugtmy?
Hawa. Ýa çalşaýaly ony dur puluňy bereýin men.

Soýan halodilnik diýýäniň şumy jyn? Hawa hawa şu halodilnik Tram haýsy suw içjek bolsaň alyp bereýinmi? Haý iň soň mugt diýdiňä özüň sallaý jyn. Agam aslynda diňe bir zat mugt ýa zamena ýa suw bolýn ýöne saňa pul gaty gerege meňzeýäň özüm birini öz çözüp alyp bererin agam. Lipton bolýam. Bolýa bolýa Zubul.

Sag bol Jimjan taňar ýalkasyn. Bile ýalkasyn agam bile ýalkasyn gelip dur. Nesip bolsa kofýa many? Hawa kofýam bäş mantdan. Ha bu hyzmata girenokmy? Aslynda girenok agam ýok. Çaý çekdim da. Bor agam gel men saňa bir kofýa alyp bereýin. Menden üstünlaý. Sag bol taňar ýalkasyn. Alamjan noş bolsun. Hyzmat bizden bolsun daýa. Sagbol Zigzag Taýak gazym. Ýaman gowy otyryň gapdalynda snigersem bolaýdatda. Snigersiň ýokmy? Näme?
Snigers.
E senä wapşe bolduň he bar ýok bol getir bulaňam bärik gel menden tutaý. Spasiba janym.
Aýgül.
Waý tirkiş. Sen näme edýäň bu taýda? Göreňokmy halaşýan oglanym bilen gezmäne çykdyk.
Halaşýan oglanymyş. Hawa, näme senden soň durmuşdan umydymyz oturaryn öýtdüňmi? Häsiýeti senden müň esse gowy. Özem men nämäni gowy görýänim bilýä seret, her görşemizde maňa bal şekeriň horaz süýjüsini, marmaladyny getirip berýä. Spasibo jan. Hmm, şeý diýsene. Hawa, indi sen gijeleri gabanyp ýatybilmersiň.
Hany bärik serediň. Ýylgyryň. Ýylgyr ýylgyr.
Näme? Agşamlar suratymyza serip öňki günlerimizi ýatlajak bolýaňmy? Özüňden gör. Sen meni ýitirdiň. Ýok, suraty kakaň ugrutjak bolýan. Goý men näle, indi kakaň seni gabarsyn.
Eşitdiňmaý şony-da? Aýtmasana, menem haýran şoňa. Näme boldy, Röwşen?
Näme boldy? E, aýlygym aldym, ol üç, dört ýüz manat dagy ýeten-aý meňkiden ara. Kem çykdymy?
Kemiräk çykdy-aý şul ara. Waý!
Üç ýüz, dört ýüz manadyň gürrüňini etýär. E, ne-dä bular, o, şu taýda işlä, ne bärde pul üçin işlenýämi, o? Şony aýtsana! O üç ýüz, dört ýüz manat diýip, muňa beýle keýpine işlenýän ýer-ä bär-ow, biri düşürip berýär, ýükläp berýär, ýuwup berýär, ýöne pul sanap, Hassa çekmesin ataýym ol oňa uly gürrüň edýär. Haý ýüzi gara adam ekeniň-aý sen Mara. Haý bar-ow gide gör. Saňa gelen bir belalar bize bir geläýmesin. Şundan soň kellesini ýalpyldady.
Belleşdir sen keýwany.
Düýnküje alyp galan raboçylarymdan bir manda malym-a daýagym. Öz bahasyna berip goýberdiňmi? Öz bahalyndanam arzanrak gitdi oglum. Wahazyna gitdi diýip bu adamlara ýa. Ýüzün sallanmaz adamlarga bäş manat kem bolsa heläk goý. Näme o raboçylary üstünden pul görmek üçin alnyk galynýamy näme. Şony aýtsana.
Weý magazynyň abraýy diýip işläp ýörüs näme ikimiz dagy. Indi bir manat pul düşenok diýip seret boýnuny sallan bolup goramak şol sorag belgisi ýalyk bolup. Bäş manat düşmese satjagam däl-oý şuny. Şolaý şol.
Haý, ýüzi gara diýse, ýörsene ýanyna bir durmaly. Gyýw aýa gulan, Hä? nätdiň, satdyňmy? Satdym laý.
Hä, berdimi?
Berdi, berdi.
950 manat berýär-de. Näme?
50 manydyny kem berýär, şonam bähbit bilýär-dä o. Aý. Ine ba, başlyk bolup şu 50 manydy pek pul bilýär-dä o. Men başlyk bolan bolsam bara, artyk bererdim, ýöne kem bermezdim. Alyp gidäý, bil, geregem däl diýerdim, özüňiz dowlaý diýerdim. Özüm başlyk bolan bolsam, ine-de soňky başlyklar. 50 manat, 1 manat diýip şeý düşüp ýörler-de bu tanyşlarlar. Hä? Hanow siz ýaňy pul üçin işlänokdyňyz-da. Aý sen ikimiz deňmi-ow? Bu gün elli alan bolsa, ertir ýüz aljak bolar. Ýa muň çäresini görmeseg-ä bolmaýar. Şony aýt. Ugruna çykary. Ýör. Heleý bus.
Hawa, men yzyň bilen.
Şu guşlaram garagolaý ýaman. Hawa, haýran etýärler. Kän işiň galdymy? Äý, şu aýnaň ýüzüni arassa etdim ýörejekkä. Muhammet, o seň gözellik işdeşiň bada? A, o dil merkezdäkimi? Hawa. Aha.
Şoňa näme bolaý, habarlaşýaňmy? Äý, ýok, habarlaşylýar näler oň bilen. Hä, näme boldy? Ýo, bir-biriňize kömek etýärdiňiz, gatnaşýardyňyz. Şondan soradym. Ýo, habarlaşylan-a. Tim bolama bu habarlaşjak diýsegem habarlaşar ýallagy däl tüweleme türke gidip durag. Tüweleme. Awa Merf Akademiýa diýip bir kompaniýa bar. Türki uradýarlar, okuwçy uradýarlar. Ondan o dilem bilýär-de özi. Ilki Bärda Kofstorny işläpdi. 6 aý ýalak we onuň beýläk türke uradyp durlar. Gowy işleýän üçin aňyrda da neme işini hmm. uradyp durlar da ara bilýän aýlygy adam gowy diýýän. Tim bol bu atlara okuwçy sizor zat bolan soň adamlaram kän diýýär. Ýa geljek okujak zat çek bolýanlar. O işi derdi ýetik hoňo. Beh.
Ýaman gowy işe ýeripdir ol. Şo wara ýaňkyl näme edip durlar? 50% depozitini özleri kömek etýär diýip. Munam ýaňkyl adamlar eşitýär ol indi adam gelýän köpelýär da inim. Wapşe WhatsApp-a zady girenok olam. Tüweleme. Beh.
O haçandan bäri işleýär Altayda? Ay şo bara. Näçe ay boldy? 6 ay boldy bärdäki ofisine girenden. Bir aýlykda-da beýläk gidipdir-de, ýanka Türkiýe gidipdir-de. Habarlaşmaýan bolsaň bu zatlary nirden bilýäň?
Özüm günäkär-ä ýöne bu gezek.
Ýan asda kaminatda bir gyz gördüm aro. Göräý daro sigurasyno. Turaw!
Eý, näme ýalňyş-ýalňyş rus çöwürlän bolýaň? Men saňa haçan aýtdym öýdäki alyp gaýdan zadyň çalşyp gel diýip? Bardym-ow, çalşyp bermediler. Newozmojno!
Gel bärik. Dogan siz näme abo çalşyp bereňizokmy?
Çalşyp berýär. Ol Goý sesiňi.
Çalşyp berýän bolsaňyz näme üçin maňa çalşyp bermändirsiňiz? Bedewdäki Halka Aboý magazynymyz birinjiden hemme magazynlardan amatly hem-de arzan. Ýok. Goý jan.
Ikinjiden hem biziň aýratyn tarapymyz siziň öýüňizdäki diwara ýelmeýän aboýyňyz ýetmän galsa biz bölejik kesibem berýäs. Ýok. Goý jan sesiňi.
Üçünjiden Siziň ulanmadyk aboýyňyz bar bolsa, olam açylmadyk bolsa biz ony yzyna dalýas. Çalşyp berýän ekenler-a. Sen näme diýdiň, Hanbal aýt? At men edel diýdim.
At men, men, ad men. Hanbal.